Hormatly Prezidentimiz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe oba hojalyk pudagynda amala aşyrylýan özgertmeleriň netijesinde öndürilýän bugdaýyň mukdarynyň artdyrylmagy bilen bagly iki müň on birinji ýylyň hasylyndan öndürilen bugdaýy daşarky bazarlara ýerlemek hakyndaky Karara gol çekdi we degişli ýolbaşçylara bu işi göwnejaý guramagy tabşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ýegeleýew özüniň gözegçilik edýän pudaklaryna alnyp barýan işleň ýagdaýy we döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Ýurdumyzyň ykdysady üçin gurluşyk senagatynyň möhüm ähmiýete eýedigini bellemek bilen, hormatly Prezidentimiz häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli ýerlerinde senagat, durmuş we ýaşaýyş ähmiýetli täze desgalaryň gurluşygynyň giňmöçberli maksatnamasynyň durmuşa geçirilýändigini aýtdy. Bu maksatnamanyň durmuşa geçirilmegine ýurdumyzyň kärhanalary barha işjeň gatnaşýarlar. Olar häzirki zaman ýokary netijeli tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak arkaly işiň ýokary hil derejesini üpjün etmelidirler. Şunlukda, desgalaryň ýokary hilli we bellenilen möhletde ulanmaga tabşyrylmagyny üpjün etmek potratçylardan bildirilýän esasy talapdyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Şeýle-de milli Liderimiz raýatlaryň, şäherleň we obalaryň ilatynyň isleglerini üpjün etmegiň möhümdigini belläp, biziň durmuşa geçirýän ähli özgertmelerimiziň baş maksady Türkmenistanyň abadançylygyny yzygiderli üpjün etmekden, olaryň durmuş derejesini ýokarlandyrmakdan ybaratdyr diýip aýtdy. Mundan başga-da, döwlet Baştutanymyz gurluşyk ulgamynda giňden sarp edilýän ýokary hilli gurluşyk materiallarynyň önümçiligi boýunça kuwwatlyklary artdyrmagyň möhümdigini belledi. Milli Liderimiz dünýäniň öňdebaryjy tehnologiýalaryny ulanmak esasynda ekologiýa taýdan arassa gurluşyk materiallary öndürilende, önümiň ahyrky netijesiniň hil kadalaryna we ýerli howa şertlerine doly laýyk gelmeginiň hökmanydygyny nygtady. Hormatly Prezidentimiz öz gözegçilik edýän pudaklarynyň işine hem-de ýurdumyzyň paýtagtynda gurulýan desgalarda işleň döwrüň ýokaly taraplarynyň derejesinde gurulmagyny üpjün etmekde zerur guramaçylyk çärelerini görmegi wise-premýere tabşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Hojamkommedow ýurdumyzyň nebit-gaz, himiýa we balyk hojalygy pudaklaryna alnyp barýan işleň ýagdaýy hakynda hasabat berdi. Hususan-da, wise-premýer Türkmennebit döwlet konserniniň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça meýilleşdirilýän çäreler we birnäçe iri maýa goýum taslamalarynyň ýerine ýetirilişi barada aýtdy. Hormatly Prezidentimiz hasabat diňläp, häzirki döwürde ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň düzümleriniň öňünde ägirt uly wezipeler, şo sanda nebitiň we gazyň çykaryşyny artdyrmak, toplumyň senagat we ulag düzümini ösdürmek, onuň çig mal binýadyny we eksport kuwwatyny berkitmek, içerki bazarda bolşy ýaly, daşarky bazarda giňden sarp edilýän ýokary hilli nebit önümleriniň öndürilişiniň möçberlerini artdyrmak boýunça derwaýys meseleler durýar diýip belledi. nebitgaz çykaryş we nebithimiýa pudaklarynda ýokary netijeli häzirki zaman tehnologiýalaryny we enjamlary işjeň ulanmagyň hasabyna önümçilik görkezijilerini mundan beýläk-de yzygiderli artdyrmalydyr diýip, milli Liderimiz aýtdy. Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň iki müň on birinji, iki müň otuzynjy ýyllar üçin Milli maksatnamasynda we ýurdumyzyň nebitgaz pudagynyň öňüne goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle-de Türkmennebit döwlet konserniniň işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmennebit döwlet konserni hakyndaky Düzgünnamany tassyklap, wise-premýere onuň ýerine ýetirilişine zerur bolan gözegçiligi üpjün etmegi tabşyrdy. Himiýa senagatynyň we balyk hojalygynyň kuwwatlyklaryny artdyrmagyň zerurdygy hakynda aýtmak bilen, döwlet Baştutanymyz ýurduň baý tebigy serişdeleriniň bu pudaklaryň kärhanalarynda öndürilýän önümleň görnüşlerini has-da artdyrmak üçin giň mümkinçilikleri açýandygyny belledi.